מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ביצה, דף י ד עמוד א'. לאמיר הייבן ביי די משנה. אבער מ'טאר אנהייבן די גמ' מיט א קורצע הקדמה. א מענטש וויל האבן זאלץ, שיין צוריבן צומאלן דאס זאלץ. צו וויל האבן תבלינים, שיין צוריבן און צומאלן. יעצט נישט ווי אונז, מ'גייט אריין אין געשעפט, מ'קויפט א פעקל זאלץ, מ'קויפט תבלינים אלעס איז גרייט. אמאל איז נישט געווען אזוי. און וואס טו איך? איך האב דא די ראו מאטעריאל און איך מוז גיין יעצט מאכן די ספייסעס. צו איך האב דא א קלאץ פון זאלץ און איך דארף עס גיין צומאלן יעצט. וויאזוי גיי איך דאס מאכן? כ'האב א שפעציעלע כלי דערפאר. א מד דוחא איז אזא שיסל וואס איך לייג אריין מיינע זאכן אינעווייניג. כ'האב א מד אויך אזא שטויסער וואס מיט דעם האק איך אויף דעם. און דורך דעם צומאלט זיך די פראדאקט. די זאלץ צומאלט זיך. די טאוולען צומאלט זיך. יעצט האב איך וואס איך דארף דא האבן. איז די נארמאלע וועג איז געווען אז דאס איז געמאכט געווארן פון שטיין, די מדוכה, די כלי פון אונטן איז פון שטיין, די שטויסער איז פון שטיין, אלעס איז פון שטיין, דאס וואלט געווען די נארמאלע וועג ווי דו גייסט עס מאכן אינדערוואכן. ס'איז דא אנדערע אויכעט פון האלץ, אבער די רוב מענטשן דאס האבן דאס נישט געווארן גענוצט, דאס הייסט נארמאל איך וויל האבן א שטארקע זאך האב איך עס געהאט פון שטיין, און דאס איז געווען די נארמאלע וועג ווי איך גיי צו מאלן תבלינים אדער זאלץ. די האלץ, נישט די נארמאלע וועג. און אויף דעם קלערט די משנה יעצט, אז איך קום יום טוב, און איך וויל דא גיין צומאלן מיין זאלץ, איך וויל גיין צומאלן מיין תבלינים, ווי אזוי טו איך דאס? עס מיר ווייסן, צורך אוכל נפש, בעצם האט מען מתיר געווען, איך מעג גיין קאכן, איך מעג גיין טראגן, ס'דא געוויסע זאכן וואס איך מעג טון צורך אוכל נפש. נאר מיר ווייסן דאך אויך אז מילישעוויילעך איז בעצם נישט אזוי פשוט, וואס מעג איך יא מאכן וואס מעג איך נישט מאכן, איז פארדעם זאגט די משנה יעצט זאלסטו וויסן, ווען דו קומסט דא מאכן די מלאכה, דו קומסט דא צושטויסן, דו קומסט דא צוהאקן און צומאלן דיינע זאכן, וואס דאס איז בעצם א תולדה פון תוכן, פארלאנג איך פון דיר זאלסט מאכן א שינוי דא. איר וועט שוין זען פונקטליך וואס איז די שינוי און פארוואס איז דא דא א שינוי. און דא האב איך יעצט א מחלוקת צווישן בשם רבי הלל, ווען מוז איך מאכן א שינוי, פאר וועלכע פראדוקט מוז איך מאכן א שינוי, ווי אזוי מאך איך א שינוי, און דאס גייט יעצט אריין גיין אין די משנה. זאגט די הייליגע משנה אזוי, בשמיא אומרים, טבלין נדוחין במדוח של עץ, ווען דו האסט ספייסעס וואס דו ווילסט זיי גיין צומאלן, זאלסטו וויסן איך פארלאנג פון דיר א קליינע שינוי, די כלי פון אונטן, די מדוחה, דאס קען זיין פון שטיין, דער שטויסער וואס נארמאל וואלט ער געווען פון שטיין, ער דארף יעצט זיין פון האלץ. נדוחין במדוך של עץ. והמלח, ווען ס'קומט אבער צו זאלץ, דא פארלאנג איך שוין מער פון דיך. בפח, אדער זאלסטו נוצן די כלי פון אונטן, זאל עס זיין פון חרס, די האקער, די שטויסער, דאס קענסטו נוצן פון שטיין, אבער די כלי, ער דארף זיין פון חרס. אדער איבער א עץ הפירה, אז דו ווילסט האלטן דעם כלי פון שטיין, קענסטו נישט נוצן א שטויסער, נישט פון שטיין און נישט פון האלץ, נאר דארפסט נוצן אזא האלצענע לעפל און מיט דעם וועסטו קענען צומאלען דיין זאלץ. ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, טבלין נדוחין כדרכם במדורך של אבן. ווען עס קומט צו תבלינים, ווען עס קומט צו ספייסעס, זאגן בית הלל דארפסט גארנישט טוישן, נעם עס פון שטיין, די מדוחה קען זיין פון שטיין, די מדח קען זיין פון שטיין, אלעס איז אקעי קענסט נוצן נארמאל פון שטיין. והמלח, דארטן דארף טאקע יא זיין א שני, במדורך של עץ. וואס איך פארלאנג פון דיר איז די שטויסער דעם טויש אויס, נוץ נישט פון שטיין, נאר זאלסט גיין נוצן פון האלץ. דאס הייסט, האבן דא א מחלוקת אין די משנה. לפי בית שמאי, תבלינים דארף האבן א שיני, א קליינע שיני, בשלה דארף בכלל נישט האבן קיין שיני. לפי בית שמאי מלח דארף האבן א גרויסע שיני, און לפי בית הלל דארף עס האבן עפעס א קליינע שיני. דאס איז די מחלוקת וואס די משנה גייט אונז דא ברענגען. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, די כלה עלמא מיעסט מלח באי שיני, דאס איז דאך יעדער איינער מסכים, ווען ס'קומט צו מאלן זאלץ, דארף איך האבן א שיני, און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי טעמא, סיי בית שמאי וואס זאגט דארף האבן עפעס א גרעסערע שיני, סיי בית הלל וואס זאגט דארף האבן עפעס א קלענערע שיני, אבער א שיני דארף איך האבן, און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי טעמא וואס איז די סיבה דערפאר? און אויף דעם זאגט די גמרא אויף פינף רב חיסדא, חד אמר, כל הקדרות כולן צריכות מלך. יעדער איינער ווייסט אז יעדע זאך וואס איך גיי קאכן אויף יום טוב דארף איך האבן זאלץ. און ווייל דו ווייסט דו דארפסט האבן זאלץ, אבער וויין כל הקדרות צריכות תבלין. ספייסעס פון די אנדערע זייט, ס'דא זאכן וואס דארפן יא האבן די ספייסעס, זאכן וואס דארף עס נישט האבן. און וועגן דעם זאגן זיי, קוק אהער, א זאך וואס דו ווייסט דו דארפסט האבן אויף יום טוב, דער זאלץ וואס דו ווייסט זיכער דו גייסט דארפן האבן, וואלסטו געדארפט צוגרייטן פון פאר יום טוב. אז דו ביסט נישט געקומען צוגרייטן פון פאר יום טוב, זאגט דער רבי, דיין מינוט, גיי יעצט מאכן א שינוי. און וועגן דעם זאגט סיי בשמע סיי בס הלל, עפעס דארפסטו משנה זיין. בשמש זאגט נאר די שני דארף זיין גרעסער, און מסעודה זאגט ניין די שני דארף זיין קלענער. אבער א שני דארפסטו מאכן, ווייל זאלץ האסטו געוויסט די גייסט עס דארפן האבן, די האסט געוויסט די גייסט עס נוצן, האסט געקענט מאכן פון פאר יום טוב, אויב אזוי פארלאנג איך פון דיך א שני. וכדומה, און איינער זאגט ניין, כל התבלינן, כל התבלין, מפיגין טעמא, און מעליך איינער מפיגא טעמא. זאלץ פארלירט נישט דעם טעם, עס ווערט נישט אויסגעוועפט, האסט דיר געקענט מאכן פון פאר יום טוב. תבלינים פארשטיי איך אקעי, זאג ביז הילער ווייסט עס פעלט נישט אויס דארפסט גארנישט מאכן ווייל למעשה ס'וועפט זיך אויס. אבער זאלץ איז דאך יעדער איינער מסכים אז ס'וועפט זיך נישט אויס, עס וועט זיך האלטן, האסט עס נעכטן צוגעגרייט האסט עס היינט צוגעגרייט האט נישט געמאכט קיין שום שינוי נישט. און אויב איז אויס זאלסטו וויסן זאגט יעדער איינער רבי איד גיי דא מאכן א שינוי, גיי טוישן עפעס, האסט געקענט מאכן נעכטן, אויב אזוי פארלאנג איך פון דיר זאלסט יעצט גיין מאכן א שינוי. און ווען דער רמב ם איז מסביר פארוואס פארלאנג איך פון אים א שינה בכלל, וואס איז די פראבלעם, דו ווייסט איך קען מאכן נעכטן, אדער ווייל ס'וואלט נישט געווארן אויסגעוועפט נעכטן, אדער ווייל איך האב שוין געוואוסט נעכטן, אקעי אבער וואס וואס וואס ליגט אונטער דעם? איז דער רמב ם מסביר אז חכמים האבן נישט געוואלט אז די מענטש זאל צוקומען צו יום טוב און זאגן ווייסט וואס, איך וועל עס מאכן אויף יום טוב, דאס אייך עס מאכן אויף יום טוב מעג דאך ממילא מאכן, דאס ווייסט לאמיר עס איבערלאזן פאר יום טוב. איז חו ממש געוואלט זאלסט איבערלאזן דיינע זאכן פאר יום טוב? איז פאר דעם יעדע זאך וואס דו האסט געקענט מאכן פון נעכטן, צו דו האסט געוואוסט פון דעם, צו ס'וואלט נישט קאלער געווארן אנע דעם, וואלטסט געקענט מאכן נעכטן, האסט נישט געמאכט, פיין יעצט זאלסטו צאלן א פרייז דערפאר. אמת השני, מאך עס אביסל אנדערש, געדענק אז דאס איז בעצם א זאך וואס דו וואלטסט געדארפט מאכן נעכטן, איך גיי דיר נישט אסר'ן יעצט, אבער אמת השני דאס דארפסטו יא מאכן. נו אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, מאי ביני'? סוף כל סוף, כ'האב דא א מחלוקת. מחלוקת רב הינא רב חיסדא. למעשה ביידע קומט צו צו די זעלבע געדאנק, אדער איך האב געוואוסט נעכטן דערפון וואלט איך עס געדארפט מאכן נעכטן, אדער עס וואלט נישט קאלער געווארן נעכטן וואלט איך עס געדארפט מאכן נעכטן, די פוינט איז מען האט עס געדארפט מאכן נעכטן. נו וויאזוי פרעגט די גמרא מאי ביני'? וואס איז די חילוק דא צווישן זיי צוויי און וואס קריגט מען זיך? ווי כאפט זיך עפעס א חילוק? אויף דעם זאגט די גמרא עיקר בניי די יודע מה כדאי רבוי לו ושילה אז א מענטש ווייסט שוין פון פאר יום טוב וואס גייט זיין מיין מעניו ער ווייסט די און די תבלינים דארף איך האבן ווייל איך גיי דאס און דאס מאכן אויב גיי איך לפי די ערשטע מאן דאמר וואס האט געהאלטן ווייל איך ווייס אז זאלץ ווייסטו אבער תבלינים ווייסטו דאך אויך ווייל די ווייסט שוין דיין מעניו איז אויב קומסטו יעצט אויף יום טוב יעצט גייסטו האקן דיינע תבלינים רבי שני, האסט געוואוסט נעכטן דערפון? אויב אזוי האסט געלאזט אויף יום טוב? גיי מאכן מיט השני. אויב זאג איך אבער ניין די צווייטע טעם ווייל ס'וועפט זיך אויס, זאג איך יא כ'האב טאקע געוואוסט, אבער וויסן איז נישט גענוג, איך דארף הויך האבן א זאך וואס זאל זיך נישט אויסוועפן, און תבלין וועפט זיך אויס, אויב אזוי דארף איך נישט האבן קיין שני פאר תבלינים. אדער, זאגט די גמרא, אי נמי במריקה, אדער לאמיר זאגן איך האב דא א ספייס וואס ווערט נישט אויסגעוועפט, אויב גיי איך לפי די ערשטע מאן דאמר, ווייל איך ווייס, נו כ'האב דאך נישט געוואוסט. נו אויב אזוי, פיין, קען איך צו עס מאכן אויף יום טוב און קיין שני. אויב גיי איך אבער לפי די צווייטע מאן דאמר וואס רעדט וועגן אויסוועפן, נו דאס וועפט זיך דאך אויך נישט אויס. אז ס'וועפט זיך נישט אויס וואלסטו עס אויך געדארפט מאכן נעכטן, אויב אזוי פעלט עס אויס מיט מאכן א שני. דאס הייסט די גמרא טרעפט דא צוויי פעלער וואס ס'איז דא א מחלוקת לפי די ערשטע מאן דאמר אדער די צווייטע מאן דאמר צו וואלט איך געדארפט נוצן מאכן מיט א שני אדער דארף איך נישט מאכן מיט א שני. און דאס זאגט די גמרא דאס איז די עיקר בניה צווישן די צוויי סיבות וואס די גמרא געבט דא. זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' אביהודה אמר שמואל כל הנדוחין נדוחין כדרכו קומט ר' אביהודה אמר שמואל און ער זאגט יעדע זאך וואס דו גייסט דא צעמאלן דיין כלי מאך עס גאנץ נארמאל שטיינערנע כלי א שטיינערנע שטויסער גיי מאכן נארמאל דארפסט גארנישט טוישן ואפילו מלח און אויך זאלץ גארנישט דארף ווערן געטוישט. אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, ואמרת מלך באי שני, אונז האבן דאך יעצט געלערנט אז לכולי עלמא זאגט מען די משנה, ווען ס'קומט צו זאלץ דארף איך האבן א שני, ווייסט וואס תבלינים קען איך פארשטיין מחלוקת ביז שם ביז הלל איך פסק'ן ווי ביז הלל פיין, אבער זאלץ אפילו ביז הלל איז דאך מסכים מיט די משנה מ'דארף האבן א שני, קומט דא רבי אידא מאכשמיאל זאגט, אה, אלעס קענסטו מאכן גאנץ נארמאל אן קיין שני און און גארנישט, ווי קען דאס זיין? ענטפערט די גמרא, הי' דא אמר כ ה תנא, ער לערנט ווי א צווייטן תנא, די תענית האבן געלערנט אין די ברייתא. אמר ר' מאיר, ר' מאיר זאגט אונז, לא נחלקי בשמאי ובית הלל על הנידוחין שנידוחין כדרכן עם מלך עם מוהן. איך האב דא געטראפן א צווייטע ברייתא, וואס די צווייטע ברייתא רעדט ר' מאיר, און ער איז מסביר וואס איז דא די מחלוקת צווישן בשמאי און בית הלל. און דער רבי זאגט אונז אזוי, זאלסטו וויסן יעדער איינער האלט, תבלינים ספייסעס, קענסט אריינלייגן אין דיין קראשער, לייג עס אריין גאנץ נארמאל, פון שטיינערנע כלי, א שטיינערנע שטויסער, אלעס קענסטו מאכן גאנץ נארמאל, קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, בשם אביסעלע יעדער איינער איז מודה אויף דעם, און נישט נאר דאס, און מעלעך און מוען. אז דו ווילסט קענסטו נאך צולייגן דיין זאלץ אויך בשעת מעשה ווען דו מאכסט תבלינים, קענסטו עס האקן גאנץ נארמאל, אלעס פון שטיין, גארנישט דארפסטו נישט טוישן. איז ר' מאיר מסביר, ווען איז אבער יא די מחלוקת צווישן בית שמאי ובית הלל? לא נחלק היא אלא לדוחי בפני עצמה. די שאלה איז נאר צו איך קען קראשן, צו איך קען צוהאקן מיין זאלץ, אליינס, און וואס איז די הלכה ווי אזוי דארף איך עס טון. שבית שמאי אומרים מלח בפחי בעץ הפרה, בית שמאי זאגט מיר, אה, דו גייסט מאכן זאלץ אליינס? נישט אויסגעמישט מיט טאוולען, זאלץ אליינס? אה, דא פארלאנג איך שוין א גוטע שינה פון דיך. אדערסטו מאכן זיכער די כלי, דו נוצט א כלי פון חירות, און די שטויסער קענסטו נוצן נארמאלע, אדער די כלי עסטו נוצן נארמאלע, און די שטויסער עסטו נישט נוצן, נאר עסט נוצן א האלצענע לעפל. און חוץ דעם לייג איך דיר צו נאך א תנאי. ס'מוז זיין לץ ל. דאס הייסט, ווען דו מאכסט דא א קליינע קוואנטיטי פשוט פאר בראטן, וואס דעמאלס דארפסטו האבן אסאך ווייניגער זאלץ, דעמאלס לאז איך דיר דאס טון. אבל לא לקדירה. אבער קומסטו דא קאכן, וואס דו דארפסט האבן אסאך מער זאלץ פאר דעם, דא בין איך שוין בכלל נישט מסכים. נישט דא קיין וועג ווי דו קענסט טון די זאלץ, וואלסט געדארפט מאכן פון פאר יום טוב. און בצלאל אומרים, בצלאל זאגן, בכל דבר. בצלאל זאגן זאלץ, אה, בכל דבר. איך מוז פארשטיין בכל דבר, וואס מיינט בכל דבר? בכל דבר ס'איז על כדעתך? וואס, זאלץ קען איך מאכן ווי איך וויל אפילו מיט א כלי וואס איז מוקצה יעדע וועג קען איך מאכן? זאגט די גמרא ניין, אלא איין מלא כל דבר. אז בסילוס זאגט אין זאלץ קענסטו מאכן גאנץ נארמאל, און נישט נאר גאנץ נארמאל איטס לי א קליינע קוואנטיטי, נאר אפילו לעקעדארי קענסטו אויך מאכן, לכל דבר פאר יעדע זאך קענסטו מאכן. און פאר דעם זאגט רבי דער משמעאל, דו פרעגסט מיך פון ווי איך נעם דאס אז יעדע זאך קען איך מאכן גאנץ נארמאל, מען דארף נישט האבן קיין שום שינעניש, א נארמאלע כלי, א נארמאלע שטויסער. שטימט נישט מיט אונזערע משנה? יא ביסט גערעכט, אבער איך גיי ווי די תנא ר' מאיר. ר' מאיר האט אינגאנצן אנדערש פארשטאנען וואס די מחלוקת איז צווישן משמר ביז הלל. ר' מאיר האט פארשטאנען אז די מחלוקת איז טאקע ביי זאלץ. אז משמר גייט צו איין עקסטרים ביי זאלץ קען איך גארנישט טון מיט השני און נאר לעת ל. באשאנקען ביז הלל גייט צו די אנדערע עקסטרים זאגט ניין, קענסט מאכן מיט דעם וואס דו ווילסט, אן קיין שני אן קיין גארנישט, און אפילו אסאך, אפילו לכדאי רע, אלעס קענסטו מאכן, און פאר דעם זאגט רבי די משמיד, איך האלט טאקע ווי דעם, און פאר דעם האט ער גע'פסק'ענט, יעדע זאך ווען איך וויל עס גיין צומאלן, קען איך עס צומאלן נארמאל אין מיין בדוחא, איך קען עס אריינלייגן גאנץ נארמאל, און די זאך איז ערלעדיגט. אמר לה רב אחא בארדעלע, האט רב, האט, אמר לה רב, לרב אחא בארדעלע, כדאיכות, ווען דו גייסט אבער צומאלן די זאלץ, איין זאך בעט איך דיר יא, אצילא אצליא ודויך, וואס איך וויל זאלסט טון, געב עס אביסל א טילט אויף זייטיג וועגס, וואס דאס איז דאך א שינוי, ס'איז אביסל שווערער צו גיין האקן אזוי, אז קענסט נוצן אלעס נארמאל, אבער טילט עס אביסל, מאך עס אביסל שיף דעם כלי, אזוי אז ס'זאל גיין צומאלן. רב שיישע שמע קול בכנה, רב שיישעס האט געהערט ווי מ'צומאלט דאס זאלץ, אמר האט ער געזאגט, היי לייב מגעבוי דער בשרי היא. דאס קומט נישט פון מיין שטוב, איך האב גע'אסר'ט, די איינציגע וועג וואס איך האב מתיר געווען איז מיט השני, איך הער דא מען מאכט דא דעם זאלץ אין א כלי, אה, דאס קען נישט קומען פון מיין שטוב. פרעגט די גמרא ודילמא אצלי אצלה, אפשר איז די שני דא געווען און מען האט עס געטילט אביסל, דאס הייסט טאקע געווען מיט א שטיין אין די כלי, אבער מען האט געטילט און אביסל געבויגן, אביסל איבערגעדרייט, דאס הייסט נישט איבערגעדרייט, אביסל זייטיג געדרייט, אפשר דאס איז געווען די שני. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, די שמיעה דהאבץ ל קולי, זאגט מען הערט עס, ווען די כלי ליגט אביסל שיף ווען מען האקט אויף דעם הערט מען די סאונד הערט מען אז ס'איז אנדערש. פרעגט די גמרא ודילמא טבלין הוה, ער איז דאך נישט געשטאנען דארטן, ער האט דאך נאר געהערט, איז ווען ער האקט דא, אפשר האט מען געהאקט דארטן טבלין, און אויב אזוי טבלין דארף דאך נישט האבן קיין שני, און אויב אזוי וואס זאגט די עדות קען נישט קומען פון מיין שטוב, אויף די גמרא תבלין נבוכים מנבח כליה, די קול פון תבלין איז אנדערש ווי די קול פון זאלץ, און וועגן דעם האט ער געהערט די קול וואס איך הער דא א, דאס קען נישט זיין תבלין, דאס מוז זיין זאלץ, און איך הער עס נישט געוואכט געווארן מיט א שני, אה זאלסטו וויסן דאס קומט נישט פון מיין שטוב. תני רבנן האבן געלערנט אזוי. אויף יום טוב אין אויסען טיסני. טיסני איז געווען אזא מאכל פון חיטים, מען האט גענומען די קערנדל פון חיטן, מען האט עס געהאקט אויף דעם, מען האט עס צומאלן אזוי פיין אז יעדע קערנדל איז געווארן אין צו פיר קערנדלעך. זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, מען טאר דאס נישט מאכן, ס'איז א גרויסע טירחה, נעם יעדע קערנדל מאך זיכער ס'איז צומאלן אויף פיר שטיקלעך, כאטשיג צו גרויסע טירחה דאס טאר מען נישט טון אויף יום טוב. נאך א דין וויין קושין במכתשית, א מכתשית איז אויך אזא שיסל וואס מ'האט געהאקט אויף דעם, דאס איז געווען אסאך א גרעסערע זאך, אסאך מער קאמערשל ווי מ'זאגט, אסאך א גרויסערע זאך, אסאך שווערער, אסאך גרעסער, אויף דעם זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, דאס מעג איך נישט נוצן אויף יום טוב. פרעגט די מראה מינוט, טאטע, דו זאגסט מיר דא צוויי דינים, וואס לכאורה יעדער איינס איז א סתירה מיט'ן צווייטן, דו הייבסט אן זאגן אזוי, איין אויסן טוסט נישט, צו גיין צומאלען אויף פֿיר שטיקלעך דאס מעג איך נישט, אבער גיין צומאלען אויף דריי אדער אויף צוויי, סאיז צו מאכן א דייסע א ברייט דערפון, דאס מעג איך יא מאכן דערמיט. דאס הייסט, ווי אזוי? גייט נישט גייט עס אן, ווי לאנג דו מאכסט נישט טיסן אויף פֿיר קענסטו עס גיין מאכן. איין מינוט. למעשה זע איך דאך אבער ווייניג חושן מכתשות. מכתשות לאזטו מיר נישט גיין נוצן. אבער צו מאכן די בריי מוז איך דאך נוצן א מכתשות. און וואס טוט זיך דא? דו זאגסט מיר דא צוויי דינים, וואס לכאורה זיי האבן נישט קיין שייכות איינס מיט'ן צווייטן, נאר די ענד רעזאלט איז אז עס איז א סתירה איינס מיט'ן צווייטן. און אויף דעם ענטפערט די גמרא אחרי קאמא, האסט פאלש פארשטאנען די ברייתא, באמת רעדט מען דא פון איין דין, די ברייתא ברענגט אונז נאר איין דין, און די ברייתא זאגט אונז אזוי, מה טעמא אין אוסרין טיסני, דו ווייסט פארוואס מען קען נישט מאכן טיסני, לפי שאין קושין במכתשת, איך וויל דיך ארויסברענגען א דין, זאלסטו וויסן, מען קען נישט נוצן א מכתשת, אונז האבן ביז יעצט ארבעט גערעדט פון א מדוחה, יעצט רעדט מען פון א מכתשת, א גרעסערע זאך, די זאך זאלסטו וויסן קען מען נישט נוצן. און אז מ'קען דאס נישט נוצן, אוטאמעטיקלי עסט נישט קיינער מאכן דאנטיסטני, ווייל כדי צו מאכן דאנטיסטני מוז איך האבן אזא סארט כלי, און אויב אזוי זאלסטו וויסן, די מכתשות קען איך נישט נוצן, אוטאמעטיקלי קומט אויס קיין דאנטיסטני עסטו נישט האבן. זאגט מיר איין מינוט, אויב וועסט מיר אויסלערנען די דין אז איך קען נישט נוצן א מכתש, ווי לייען מיר איין כושר'ן ביי מכתש? זאג מיר קלאר, איין כושר'ן מכתש. וואס קומסטו מיר דא זאגן דערציילן, אקעי, מעגסט נישט נוצן מכתש, און וועגן דעם קען איך נישט. יא כ'ווייס, אבער דאס איז נאר א ענד פראדאקט, פארוואס דארפסטו מיר דאס דערמאנען? זאג קלאר ולא מעין קושן במכתשת. אויף דעם ענטפערט די גמרא איתני עין קושן במכתשת, אויב וואלט מען נאר דאס דערמאנט, הוה אמינא הן למילה במכתשת גדולה, וואלט איך געמיינט דווקא א גרויסע, דארטן בלייבט עס אסור, אבל במכתשת קטנה, איה משפי דמי, וואלט איך געמיינט דא אפשר מעג איך דאס יא טון, און אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן כמשמע לן, ניין ניין ניין. מיר מעגסט נישט נוצן א מכתשית, און גיי מיר נישט דרייען גרויס אדער קליין, ווייל ס'וועט אויסקומען אז דו קענסט נישט מאכן קיין טיסני, טיסני קען איך מאכן א גרויסע אדער א קליינע, דאס הייסט די פאקט וואס דו האסט מיר צוגעלייגט און געזאגט אז דו וועסט נישט האבן קיין טיסני, דאס הייסט אז איך קען נישט נוצן א מכתשית בעין גדולה און בעין קטנה, און כדי ארויסצוברענגען דעם פוינט אז מכתשית איז אינגאנצן אסור, דו קענסט נישט נעמען די נחיתים דארטן אריינלייגן, פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, איין עושה אין כיסני, טוסט, דו קענסט נישט מאכן די מאכל צו צוברעקלן דא די פיר שטיקלעך קענסטו נישט מאכן, ווייל אויב וואלסטו גענעצט קענען מאכן א קליינע וואלסטו דאס געקענט אנקומען דערצו צו אזא פראדאקט, און וועגן דעם זאג איך טוסן איז אוט אוו די קוועשן, דאס הייסט סיי א גרויסע סיי א קליינע אלעס איז עושה. פרעגט די גמרא, איימער, איך האב א סתירה צו דעם, דו זאגסט מיר אלעס איז אסור, והוא תניא אין קודשא מחט עשת גדולה, אבל קודשא מחט עשת קטנה, זעה דאך אז מיט א קליינע, זאגט מיר די קלארע ברייתא אז איך מעג עס יא נוצן, דו האסט מיר יעצט געזאגט, נישט גרויס נישט קליין, דא זעה איך א ברייתא וואס זאגט אז א קליינע מעג איך יא, ווייל צו גיין מאכן חיטה מיט א קליינע זאגט מיר די ברייתא, דאס אליינס איז שוין א שינוי, און אויב אזוי מעג איך עס טון, יעצט האב איך א סתירה דא. איין ברייתא זאגט מיר, גיין איז א מכתש איז גרויס קליין איז אייביג אסור. צווייטע ברייתא זאגט מיר א קליין איז מותר, וואס טוט זיך דא? אמר אביי, זאגט אביי, זאלסטו וויסן, לאמיר צוריק גיין לאמיר אלעס מסדר זיין. לעולם די ברייתא זאגט מיר דא צוויי דינים. אין די ברייתא זאגט מיר זאלסטו וויסן, איין עושה תשנא, צו גיין מאכן, נעמען די קליינע קענדלעך, צושפאלטן אין צו פיר, דאס מעג מען נישט טון, ס'איז א שווערע עבודה, ס'איז א גרויסע עבודה, וועגן דעם דאס טאר מען נישט טון. אבער וועסט מאכן א בריי, וועסט מאכן אנדערע זאכן, דאס קענסטו געזונטהייט טון. אבער טוסט נישט דאס זאלסטו נישט גיין טון ווייל דאס איז צופיל ארבעט. יעצט חוץ דעם אויך זאלסטו וויסן, איך קען נישט נוצן א מכתשית, אבער כי תנינא נמי מסניסין, וועלכע סארט מכתשית? ביסט גערעכט, מכתשית גדולה תניא. דאס איז דווקא ווייל מאכט ער עשית גדולה, א גרויסע מעגסט נישט גיין נוצן, א קליינע קענסטו יא נוצן, ווילסט מאכן א בריי אינעווייניג, ווילסט מאכן אנדערע סארט זאכן אינעווייניג, געזונטהייט, טוסט נישט דאס זאלסטו נישט מאכן, נישט קיין שום פאל נישט, אבער גיין נוצן א מאכט עשית א קליינע, יא קענסטו טאקע טון, און דאס זאגט מיר טאקע די צווייטע ברייתא, א קטנה איז מותר, א גדולה איז אסור, און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, אביי מחדש, נישט דא קיין שום סתירה דא נישט, די ברייתא רעדט טאקע פון צוויי דינים. תשני, אנטער די קוועשן אינגאנצן, מכתשז, ווענדט זיך, ברייתא זאגט גדולו קען איך נישט, אנדערע ברייתא זאגט קטנו קען איך יא, עס נישט קיין סתירה, יעצט בריי אדער אלע אנדערע סארט זאכן, געזונטהייט קענסטו גיין מאכן. רב אמר, רבא זאגט ניין. לעולם לאמיר צוריק גיין און זאגן, די ברייתא רעדט טאקע פון איין פאל, די ברייתא זאגט מיר זאלסטו וויסן אז מכתשז איז אסור, אפגערעגט, און וועגן דעם קענסטו קיינמאל נישט צוקומען צו קיין תשני. נא, האסט דאך געפרעגט א צווייטע קשיא, איך זעה דאך פון א ברייתא אז מכתשות איז מותר ווען ס'איז א קטנה. אויף דעם זאגט ער לא כתבי ולא קשיא, הוא לן והוא ליהי. ס'ווענדט זיך פאר וועמען. פאר אונז בני בבל, וואס אדער האבן בכלל נישט געהאט קיין עבדים, אדער אונז האבן געהאט אבער זענען געווען גענוג ערליך זיך נישט אויסצונארן, האסטו געוואוסט ווען זיי סערוו'ן די חתלה, ווייסטו אז ס'איז נישט געווארן געמאכט אין א מכתשית גדולה. ס'איז געמאכט געווארן א מכתשית קטנה. וועגן דעם קען איך זאגן, ער ווייסט דאס מעג ער יא מאכן, דאס מעג ער נישט מאכן. פאר דעם האט מען געזאגט ווייסט וואס, א קטנה איז מותר, א גדולה איז אסור. משא כ די ברייתא וואס זאגט אונז, אלעס איז אסור, מכתשית מעג מען נישט נוצן, דאס איז והא ליהי. די מניית ישראל האבן געהאט די עבדים דארטן, וואס מ'האט זיי נישט געקענט טראסטן. ער האט געזאגט יא איך האב עס געמאכט אין א קליינע, למעשה האט ער עס געמאכט אין א גרויסע. האסט נישט געוואוסט פונקטליך ווי דו שטייסט מיט אים. איז פאר דעם זאגט מען די ברייסע, דו האסט דא איינער וואס נייט דיך אויס, און ער גייט יעצט אין א גדולה אפילו מ'מעג נישט עטץ זאגן ס'איז געווען א קטנה. פאר דעם זאגט מען די ברייסע זאלסטו וויסן, כ'וויל נאך נישט אריינגיין אין דעם, זאלסטו וויסן, מכתש איז איז אסור אינגאנצן. דו האסט נישט איינער וואס דו קענסט טראסטן, דו ווייסט נישט וואס טוט זיך דא, פיין זאלסטו וויסן עס איז אין גאנצן נושא די בני בבל, אדער זיי האבן עס אליינס געמאכט, אדער זיי האבן געהאט ביי גלייבליכע מענטשן, פיין, ווייסטו, גדולו נישט, קטנו יא, די בני ארץ ישראל האבן זיך נישט געקענט פארלאזן, פארדעם איז זאגט די ברייתא אז עס איז אסור אינגאנצן, פארדעם פרעגסטו א סתירה, צוויי ברייתות יא, הוא לן והוא ליה. דערציילט די גמרא ר' פאפי איקלער לבאי ר' מהר שמיל, ר' פאפי איז געווען ביי מהר שמיל, אייסע לייט דייסע האט מען געברענגט דייסע, ולכן האט עס אבער נישט געוואלט עסן. פרעגט די גמרא פארוואס נישט? ודל מכתשת קטנה עבדי, אפשר האט געמאכט א מכתשת קטנה, ער האט מורא געהאט מ'האט געמאכט א גרויסע, מעג עס נישט עסן. פרעגט מיימעניד, אפשר האט עס געמאכט א מכתשת קטנה? זאגט די גמרא ניין, דער חזיר דער האוועדאי עקט פיין, ער האט געזען אז ס'איז גוט צו גוט צו מאלן, דאס קען נאר זיין א מכתשית גדולה. ער האט געזאגט אז אכט און נאכט חילול יום טוב וויל עס נישט עסן. פרעגט מוהרא ודילמא מען עסט מען אויף דיר? אפשר האט מען שוין געמאכט פון נעכטן? זאגט מוהרא ניין די חזיר די אבי כלו אויף צהרה. ער האט געזען די כליה איז נאך צו פריש און וועגן דעם דאס כזעך א פרישע זאך פון היינט האט ער פארשטאנען אזוי פריש און אזוי גוט צוריבן רירט צומאלן מוז זיין ס'איז געמאכט געווארן א גרויסע מכתשית האט נישט געוואלט עסן. ווי בויס איימער, שאני, ביי מר שמיל, די קומפלצירסטע די עבדה. ער האט געוויסט דארטן אז די וואס ארבעטן דארט אין זיין שטוב זענען נישט געווען צו ערליך. איז ווייטער האט ער נישט געוויסט, קליינע, גרויסע, יא, מ'זאגט אין טאקס א גרויסער אפשר געווען א קליינער, אזוי ווי די בני ישראל נישט באגלייבט דארטן, אז מ'נישט באגלייבט איז אינגאנצן אסור. און פארדעם איז ער געקומען דארטן האט ער פאפי געזאגט ניין, איך וויל עס נישט אנרעסן, איך וויל עס נישט אנרירן, איך וויל עס נישט עסן, לאז מיך אפ דערפון.